Varume ka, varume ka, mumwe anonyura chete ndokuudzai. Ndabvako kudare revarume uku ndandiriko. Asi handina kutaura zvakawanda. Ndamira kuti tange ndasvika kumba ndochirekodha manje vhidhiyo yangu ndichikuudzai chokwadi ndichisapotwa nemafollowers angu. Nondachi ndakada kutaura point mama muchindikrasha vakawanda venyu imimi. Fanika dhara raira yarachena musoro zvese nendebvu. Murume mukuru anoita simba rekuramba achidefenda chihure. Unoti ukaita mari wakura, wakudopedzera mari yacho pakutambisa vana vevanhu. ndo chega here ndo the only way yekudya nayo mari here handichataura hangu mazita nokuti vakawanda wenyu munozotaura zvakawanda handiti uko kudare revarume mamuchisimbisana kuti hee vasikana wemazuva ano vaakupisa hee vasikana wemazuva ano vaakunyepa saka pakutoda kubvunza chitupa nekuti twasikana tacho turi kuda mari uri ukati wakabvunza kuti une makore mangani kari kutonyepa wena kutowedzera makore nekuda kudya mari yemadhara saka takutobvunza chitupa takutoti chitupa chako pamberi tisati tatanga kudanana handiti ndo yanga iri thimu yenyu yezuva ranhasi chimirani chikudzai chokwadi pasina mc anga anondikatakata sezvamava muchiita zvayo zvai iwewe semurume ukaona mwoyo wako uchinzwa kuda kubvunza musikana makore ake uri kutambira kunonyudza ukangoona pfungwa dzako dzine dhauti kuti um uyo anonga under age regai ndimubvunze makore ake gara watorega kudanana naye Imi varume musanyepera kupusa ende musanyepera kuzungaira varume mimi. Unoziva kuti musikana wechidiki ukagara naye pasaidi unoziva kuti musikana mudiki anonhuwa umbishi so chero musikana akageza akachena sei ane smell inobuda paari inotokudza kuti uyu mwana mudoko uyu panapa ndiri kutamba nemwana mudoko panapa Ko imimi sei muchida kumbotambira kudeadline kumuganhu werufu neupenyu kumuganhu wejeri nefreedom sei muchida kutambira kudeadline kunokunyudzai kwiraika kumusoro kusafe zone uku kutangira kuma20s kusvika kuma90s chakutuko vakadzi vane makore iwawo vanowanikwa vekudanana nawo ko kuzotambira kudzasi uku muri kutsvagei kudzasi uku zvekuti munosimusana kuti kubvunza chitupa ndokuri bhoo ene kazonyanya kutondirwadza ka ndechekuti vakawanda venyu mamuri maridi mutori nedzimba kudhara asi mukutara zvekudodanana nevana vevanhu vana vemazera enyu futi dai anga ari majaya ka dai ranga ri dare remajaya vakomana vari kutsvaga vasikana vekuroora ka taitomboti at least its better vamweni venyu mutori maridi futi but kana uri murume akaterera vhidhiyo inoyi Hazvina kunaka kuti uzofunga mashoko angu wakuenda kunomira pamberi pajaji mukoti nenyaya yekudanana nevana vadiki nokuti vatoripo varume vachafunga mashoko evhidhiyo inoyi munhu aamujeri akandwa 15 years dzakaonaka otova mufanha wawaye aitaura chokwadi ukangoona mwoyo wako uchingodhauta kuda kubvunza makore emusikana gara wasiya zvakafanana nekufungidzira kuti chikafu ichi chine poison wokontinya nekuchidya nekuti chakanaka chakabikwa zvakanaka unozodemba unozozvifunga waa muhospital izvi zvekusimudzana kuti hee twakanaka twakabatana hee twanda tondotwurutsa pamiedzo imimi ndimuri kusa vana vevanhu pamiedzo nezvimamari zvenyu izvozvozvo ameno zviri kwamuri asi mumwe anonyura chete ini ndangokusimbisira ndichingokudzai chokwadi chakanaka chekuti muzvisarudzirei usatambira kudhuze nedeadline kwira kumusoro kusafe zone uku ukangona mwoyo wako uchingodhauta dhauta madziso ako achingokupa mibvunzo so zvekubvunza makore hazvina basa chinogara watosiya Ane nzeve dzekunzwa anzwa, anofungawo nezipi achazozvionera ega ava mujeri.